eh, number one mthimbani um mthiba i don't know ku mani a nga dyondzisa mthimbani xilungu i mean uh, eh, colby xilungu swo va swi to komba ku mthimbani na colby xikolo a va xi tivi ame like you like i my baba jaro fly bacha danuna siti oh even im amukelaka that channel that man
ni live ka ka interview ya mhani ya mhayi vava se a ni lava ta a ni lava ta n'wi provela ku a hi tshikanangi inkomu ni ta vuyela hansi
i mhayi vava va vhakachesi van'wana va tsaka va ku hi ku tima thosi kirikirikini jaha ro kula hi mbhacha danun a xi yi tivi a mina tala hi mina leyi na tifevu wa lava a wu lava i ta
Ah, mi ta ni khomela na yo a ni ri ku ri codense va ni fon va ni fonela and me leswiya swa ku loko se va ni disturba ni fanele ni tlhe ni editane Eyi a ni swi lavi leswiya ni lava swilo leswi fambisa leswi faneleke swi fambisa xiswona ma twisisa first and foremost I want to appreciate la vanhu lava nga subscribe a ni yo endla xihoxo those subscribers na mi khensa swinene hi n'wina mi nga endla ndyangu lowu kula like this community is because of the subscribers only.

Power ya wena yi ma ni mi amukelaka the only channel that matters to watch a ku yo we a ku ehe a ku haha ya eh, right straight hit na ta reacta ka album ya ya could be i i i i check out my story eh, ni ni ni ni ni eh, eh, ni mbita ya woho eh, it dropped on monday 7 pm eh, tingani 13 march

anchomia wena mina so listening to album ya Kolbe my favorite song i ku hi leraku xi ni hlamurini and why ku va ku ri leriya i mhaka ya tinqambi to tala ni loko ti lava ku khensa vanhu ti endla ti ti ti endla leswiya swa swa va so leswaku ti-pitbull timbyana ta mina ma vo futhi hayi leswiya mani. wa vona munhu loko a lava ku khensa vaseketeri va yena i va khensa directly hayi leswaku leswi swa yimbyana ya mina kumbe vamakwerhu wa mina who else loves to thank ku fana na swi tshama swi endla hisa wa tiva ka risimu rin'wana ra ku ni dankie vaseketeri va mina you mention them directly as if wa va khensa like ey wa va khensa who else .

in a simple way but for Kolbe to say Xikwembu a xi nyiketi hi voko xi na tintsumi emisaveni va mani mani va STF STF I think is a business STF STF pictures um eh, va mavona khosa va swimanyimanyi va swimanyimanyi and and and and all of those people that like i tintsumi ta yena hi leti Xikwembu xi nga n'wi tisela xona so the technical ability to come up with such a concept

u kuma ku um one of the songs or one of the music video yi na thirty thousand views so yi ta va swi hlanganisa kwalaho yi na hundred thousand views in a day ku yi katsa na swilo leswiya swa khale leswin'wana swi humesiwe three eight months ago ma vo ya but album content wise the guy has content the guy shifted from doing love music only bela a hi ta ze hi kala la ku byela ku i love you i love you hama Mister Baba ba tinghoma ta tshovani minenge hi ku tsaka hayi fahlaza mali ya machangani there's someone who commented ka must not say uh, something bad about Mr. Ba. Fuck the hell out of him. I always say good or bad things about artists. It's, if they do good, they did well. I would say so. Um, so uh, number one, Timban, um, Timban. I don't know kumana ngajonisa Mthimbane isilungu. I mean, uh, could be isilungu. Vuvu swo va swi tikomba ku Mthimbane na could be xikolo a va xi tivi. I'm a like you. Like that was a mess. Like it is embarrassing. And for the the problem, I don't know Tiba doesn't know English as well. But a problem is like if Mtimban anga xitiyi xilungu a nga ta swi identify ku na problem and mind you similar are endliwanga studio va ri two leswaku ho endla ku sendela mutimbani ku okay yes my hook

Mara mi sile vhele e e e e e vhele mi ti mi ti mi ti fenta vanhu ku penga vhele i i i so in my own opinion i I feel like that's a miss they should have done like an emotional addressing song ya ku yi address swiphiqo leswi va nga hundzaka swo the differences show people that

like for mina swini boring for such because i was expecting to enjoy that verse like and he closed it properly ma i pfale kahle ne mara loko a lo yi extend leswi swi nga endla hi beni ka swa manyanga like a ba verse leyi va powerful mara yi va short hileswaku u banyana ka u ba kan'we u hatla u diba loko u vuya U swi vona ku ha swi lava mara a swa ha pfumeli and mara u na nkhinkhi ya ku you want to hear more of his voice but anyways um ya ka hisa wa tiki hisa wa tiki if he doesn't get himself up let me to give an example majojo majojo loko a vulavula i vulavula ku fana na Zulu makamu. so majojo doesn't live outside dzulumakama ni ta ni khomela na mukhuhlwani xem like news and foster na ni tizungu ta yi endla mntwana se munhu u vona nkarhi wu ya wu ya wu famba i i i yisa wa tiko a nga n'win'win'wuti loko a sungula ku yimbelela his latest release song leyi a nga yi release ni vulavula yo ka one of the episodes i think episode number 25 no 26 ku i le ku n'win'win'wuteni i 24 i ku i le ku n'win'win'wuteni i le ku n'wi nunguteni and swa ku n'wi nunguta i swi kumaka i swi kumaka khale ka cool be and cool be vanhu va n'wi rhandzela yini va n'wi rhandzela ku n'wi nunguta ma vo and if yisa wa tiko a continue na ku n'wi nunguta you will get swallowed by cool be people will think that's cool be because if you don't know both of them or you know, only know cool be you might not even tell cool be was yisa wa tiko who was featured in this song I, I, mm, if cool be didn't say it ma twisisa ni tate xilungu ka ka video leyi mara swi na mhaka i last one danki nkata based on someone's true story so my advice to could be eh, eh, eh, never write such nonsensical things like based on someone's true story why because in your fans your fans they don't want paid music what is paid music hileswaku u fika u hakela bini mayangani u ku ni beli ni nghoma hi mani mani mani mani u lava ta n'wi gega hi yona And this is um he, Duncan Carter probably could be was paid to make that song to uh for the guy or for the woman maru yeah let's say let me put it in vague like that go um um yeah well Kerwin could be and that similar yeah ku a endla risimu leriya ku a ta a onera munhu luya wa ni twisisa hambi mehe ni nga swi endla okay you pay me money and then I do a video wa ni twisisa even though I refuse to do that as of now but loko ni nga twenty thousand ni lava la ni nga ka ni nga twenty thousand ni fane ni nghena la ni jamuka ni heta ni upload-a la wa vona ni ngo ze ni pfumela. Mara, I mean, you must protect this artwork because if you do a song based on someone's story, that story might not touch lives and it might lack creativity because you are trying to put it into, you are trying to, like, if I give a, if I kwa la ntsena kwa la ka ka ka ndyangu walowuya wabo a yi fanelanga yi huma so the experiences hi va ta hi vanhu a ti fani

u lo hakeriwa ku u onara couple liya ku n'wanuna luya a ta ha nyika nsati wa baby ngoma leyi ni yi endle hikwalaho ka wena loko a ko va ku ri so leswi u la ta tlhela xi mention na mavito ya n'wina ti couple tetiya a ni vhela a ku na nghoma leyi nga ta hela xi nga mention-angi vito ra munhu.